Ah, man pud adok i kwit me Acholi. An an atye ka neno i Acholi ka gin mo tye ma yomo i Acholi, gigoyo jili matek adada. Wabila bene kok. Eh, ka gin marac tye bene Acholi gigoyo jili bene, bila bene kok. An myero ka igonya Acholi, en ni rwatta i kit me Acholi, an gitimo pingo?
Ojele tye tye tic aryo. Ojele tye wa i yomcwiny weng, gin ma tye ka timme maber wek gin can kumedde ki miti maber tutwal kono myel kono ngo ojele kok iye aya aa ojele kede kilweny en ma kilweny ma kilweny alwenya ni ojele kok iye mono dong pe me yomcwiny ba mono piya ojele ticce pi piya. Kadi bed yomcwinyi ka ojiro kok ma itye ka timo gin maber, tye ka pii ni imedde kwede yom i cwiny dano. Ojiri bene ka okok ki lweny i kit tim ma romo romo timme marac, kitye ka pino dano kakanyi ka pe wun wutedo wiwu ci wutum kenyu ka ojiri kok iye. Kadi wa i lyel bene ojiri kok iye mono me cwer cwiny. Myero abed rom aromaa ki ojiri kadi ka ii yom i kwoto. me yomcwiny pe kono miyo aliya tye oromo kanya ma pe tur tur kono kit yomcwiny mo keken ento kadi ka ce dano oto nyo kicito ka neke kit dano kuro pire. Rom kene papatte tye. Aa dul dwon bila rom. I kit me gwoko paco i Acholi, ne nen wa guru wiye wiye dwar. In idwar dwar ineno lee mo madit-ti ma kingiyi kwede? An aneko lee madit ento pe aneko ma onongo dong oteggo. Aneko ma onongo pud tye lawelene matidi. Lee mene?
Twora.
Ka ati odegi kong aburogi gin jo ma gitye ladier adier aneno ni mono mere anekogi.

arum onyo lini, lini inongo idwar lini? Lini ba ka won tim moni ni cito koyo lum cere madit ba koyo pe i wango lum two woko kumeno ci dong nongo i oro dwori aye dong rweyo dwar munyongo dong kicito ka dwaro lini dong dano cito bene dano rumo kaki mapat pat bene. En i gen kanyoni en aye ni i lum kanyoni bene gar dwong iye kanya ata lyeci odyere ka twinya ki kwaci pwora jobi lacek lajwar angagi tyen iye kany ci icito ki ryeyo ki ryeyo gino ka dong imito cwinyo ne en nongo won dwar ma loyo dwar ni nongo lawala ki gene ki dolo nen ka dong ka dwar dong oromo icako gudo lawala Jo man kwango kwango wang oko woko keken pe giwoto ki gudo lawala gudo lawala lawala tye ka wot oyotoyotoyot ka lawala owoto oyotoyot lawala kong tuc dong ki tunge dong dok pe pat ki i kore ne ni kong iye dok tuc ki i kore tunge iwaci dwaro dong oromo dong ecako rye i mac ki kom lum dong tuc.

Mac bene kono kor royi tong mono en aye kit me dwar lyeeni en nino dwar mac ee kirumo deyo ki mac king kadi wa lyec ka tye kany ducu mac pe dong tyero ee aa pe two mukene atwinya mukene bene ikato ki iye ma nongo
ger iwange nongo tong wange pe owang. Ka oelo i komi mutuco mac, kong igwokke bene. Onyoto ma gin mukene bene romo bolo tong dok icilo ngwecci.
Aa, ka dok ikwege tong ki omero, ka dok iwito ci dong iring kwede iciro. Okay. Eh, It's okay. eh. Now, uh, Ayub ango ma pire tek i acoli? Con ki con, ma acoli neno pire tek adada myero kadi ngo kibed tye.
Ayub ma actually yubu ki i actually ma pire tek tutwal aye kac, kac enoni nyinge mukene kilwongo ni abila ma kiyubu i kare ma kadi ka kicito dwar kadi ka kicito mony. Kiyubo, in ngat ma bene tye ki boti-ni tye i nyimi-ni, en pe dong bedo ata bedo i nyim ngat mo bedo i nyim latin cogo mo ma en aye tye latin cogo ki i nyim wonne nyo minne en aye en gwoko abila ki i dog ot eno dog gola eno kaka-ni enoni en ma ilwongo ni kaka-ni nongo jone dwong ci dong Gen ni dong abiro keto i cinge en aye dong woro en aye cogo ni eno ni dong ki inge kenyo ka kono nyo ki cito en en en en eni dwar ka kono nyo ocito mony eeh ki yubu en abiro ni eno ni nyo en kac eno ni en aye ki yubu Dano bako dogi iye, dano lego lega iye, kilwongo nying kwarigi iye kenyo, kilwongo wa nying Lubanga bene kilwongo kenyo. Lubanga ma ilwongo nyinge-ni kiwaco ni in Lubanga pa kwarowa ma in aye icweyo kwarowa-ni nyo in kwarowa wan tin walegowu, walwongowu ki nying pien dok kit man myero otimme kit man, myero otimone kiti kiti kiti. Ka icito mony ci icito mony. Ka iwinyo nguru nguru ka mony mo ma mito bino ka cobo kanya aye, aya, gin bene nongo gitye ready nongo guyubbe o. Ci wun mony moni dong wubin. Ci ka dong poko larom tye ci ipoko larom, ka lolowu tye ci gilodowu, ka wutoro gang tye ci itoro gang. Pien mony me cik-ki gin mere bino mere kaka ka kiboyowu, yako lewu, dyang, lyelim, ngo cito kedi weng ee tuggi tiri titiri tiri ci iweko dano gin cito ki i kac ee.
Ma nyuto con Acholi giyak ayaka ka? Acholi yak ma pe two
Gin eno giki ni yakke. Ah, yakke ne eno ni myero awacca ni kare ma bir tic obino i lobo, ci bir tic ojuko laki tic eno ni pe mit. Pien gin aye dong tye gapment, in pe dong icito ka cobo lawoti, kadi bed larok ma obed nini in dong pe icit iye. Ayub mukene dok tye mapat ki en. Ayub mukene myero awac ki en i ye kace eno ni Ayub tye i kome dok edi. Mukene ka latin awobi mo kome rac kite wa ya bila ogongo ni ki cwalo en i ye kanyo ka Ayub kome kanyo nongo gwoko bila tye i kome ada ki Ayubo ki dyel ki yaka gweno. ki cito iyubo kom latin eno kenyo wek kulu eno odok laco calo awobe wadigi ee cwalo iye abila nongo onongo git cito iye bot ajugi wa nongo gin atir bot iye i kom latin eni ma ogongo latin eni-ni abila cwale cwiny nongo gin ma kiti kene kiti eno cwalo i ka abila wek ci yub ci kicwalo ci kicito ci kiyubo kom awobi-ni kunnu ee.
In ineno kit ma kiyubo kwede kom dano? En me yubo kom kom dano eno ni. Itwero tito wa ngo ma timme ki i abila kunu? Ki i abila kunu ki neno iye i dyelle eno ni. Dyelle eno ni ka ki neko ki neno iye ka iye ber ka inongo iye ber ci dong weko ki pwoyo apwoya ka inongo iye dok rac dok mito gin mukene yenyo dok gin mukene ma myero kitim wek kom dano-ni guyubbe. Aya dano nenoni pe dong jikke ni gin eni keken kikwero kome kwer tye bene iye ka peya onyomo ci kineno ci ominne mo ma nongo pien dano kare cawa cwinygi rom. Ci ominne mo cito gin ki latin awobi ni ki i ot mo wek en ci onen ka dan nini gonnye en aye dong duku lok ka pe otime maber En atir dako ni eni ni aye dong duk odok ni aa gin eni ni pud peya kare ka otimo maber ocung miti kite calo kimito ni en atir dako ni aye duku pien iye olworo ni ka ce en aye iwaco ci cawa ki aye iwaco goba miyo dako.
Ma nyuto abilo pire tek. Abilo pire tek. Ajwaka aye acwali pire tek. Eh?
Ajwaka yang mera wace ajwaka yang pire tek pien dan wor iye. Ajwaka ma kom kare ni mono tiyo gin apar mano me ato waco ma pele wic maka. Joni giti lim ma ma con ni gin tuco lok ada ma no tye. Kadi ka dano muto ma miti ni kilwongo i gang macalo lwonge en lwonge en gangi wek emiye cam kineki kono odyel en otwangi ongogi wek en ecam emat remone gin lwongo ni mato remo ee. Ci gin eni ni ka ce otimme ada man onongo gwok nongo lyeto tye ka yelo i gang teke kiyubo en latwoni kilwongo obino. Omato remo, ejwaka bene aye lwongo, en bene aye loko en jok, en tye dan cani ma ilwongo ni kumat remo ni, en bene aye loko pwocce ducu liweng ka pwoyo en bene pwoyo ma dano winyo, en bene etuco nyinge, pien ajwaka nongo ajwaka ajwaka nongo pe ngeyo nying ngati ba, ee en aye dong bino tucu.

ajwaka.
Gicito bot ajwaka. Ee, ajwaka aye ducu.
Ya wan anongo ngatto mo ni en tye dano mo ni en to wa yam con ka laco ci iwaci laco ka ka inongo ne ma dako iwaci ma dako en aye tye kany ngeti yam dong obin olwongo i ot dong omato remo ya pudi en aye tye kany en tye ka koko cam ma omyero wun wudwonge ni wat.
Wun wi dano aye icito ikwanyo wot yaka icito gang bot ajwaka. Ngo ma tero dano-ni i ajwaka? Nongo arem tye. Yane ki ginagin ma dong tye me kit ma aneno-ni dong eni doo. Kono dong icit, ci ka dong icito, jo ka dong donyo i ticce, goyo war, goyo war, ka gugoyo war, kwanyo aja, adwongo koro koro ngwat oconi ni in anga ni an anga ni, ni in kono dong kono de iwac lok ma tye dong, ci en dong owaco dong ekele gang dong, koyo bene dong neke ki woko dong

Ajwaka i kwango pinyi iromo lok i en. In bene iromo lok i atoki ka calo wan eni ko dong ma watye kit man kit man kit man eni ni ka dong wa bitimo dokke kit en eni ni ci in gino ma dok dok pud tye ma bitimme iromo wacone bene. En bene winyo. Winyo dong.
Gamo bene.
Ee kwo.
gamo.
Ma ajwaka nongo tye ka lok kwede ni en ki tibu pa ngati ca ni nongo wutye kacel kuman kece en obedo gwok ki tung tyelo kece wun weng wubedo mere kacel. Wun weng onongo tye i ot. Eh. Nen ajwaka nongo kium ngo ma wun pe oneno. Ajwaka ba tye lakit gene ot ayang koni mere gwace ka ka ka onyono ci kilwongo ni rum.

Wun dong dong wutye ka winyo, wai dong dwanne dong, dwan ajoka ki koni ma ka owacce itimo ba nongo tye pat. Ajoka bene romo loko dwane ka owacce ni en gin, loko bene ger dwane. Ma dong pe icwako, icwako ya pe loko, loko.

Gin ma omyero acode macon ka kit anena an aniang ma an angeyo kwede, me acel en aye ribbe, kibed ki cwiny acel, pe kibed ki mone, pe kibed ki gwoko gin ma ilwongo nyinge ni kit yen mogo mapatpat ma kelo arem, awano ki kom dano. Pe kibedo ka kwalo gika lawot pa jo, ki kwoto nying, kwoto nying kelo lweny, kelo neke. En ngati ca ka owinyo pi nyiye ma wun wukwoto ni kelo cwer cwinyo i kome, en ni bedo alwongo nyiye ni kimito time ni ni ee. Ma dano an gin acel ma dong loyo myero inen lawoti Mar lawoti calo imaro keni, ci wubedo maber. Ka in dok ineno lawoti cayo acaya, kadi gire mo pe, pe icar. Tung ikony en dok akonya iye, ci wun wubedo maber. Ka dok inyero en anyera dok ingalo en angala, ci angala gi guor, nongo ngo ki ngalgi ki guor? Nongo ngo ki? Meno ni pe tiyo. Man gin ma an angeyo, en neno, dano yam bedo ki cwiny acel.